Is-Sibt filgħaxija għandna lil Laura mill-FSWS hawnhekk li ħa tirrispondina dwar l-adozzjoni u l-fostering. Tlaqna? Tlaqna. Jekk nagħmlu mogħtija nitħajjel li nadotta. X'inhuma l-passi li rrid nieħu? Mela l-ewwel li għandek tagħmel huwa li ċċempel ġewwa l-aġenzija 2295090. Tant Alla għolek.
Ħalli l-informazzjoni tiegħek hemmhekk u jkun hemm ħaddiema soċjali li jiltaqgħu miegħek u se jagħtuk elenku ta' dokumenti li għandna bżonn, il-proċess kif issir u mbagħad nibdew il-mixja flimkien. Hemm differenza meta tapplika hawn meta tadotta Xi ħadd minn Malta jew xi ħadd minn barra, hemm differenza għalikom? Ija, l-proċessi huma kompletament differenti. Jekk trid insemmi naqa' postijiet. Mela, mela. Minn barra nistgħu naddotaw Albanija, Bulgarija, Kolombja, Indja, Slovakkja u Portugall. Dak huwa proċess kompletament dipperenti għax jiddependi l-pajjiż x'ikun irid u s-sistema tagħhom. ta' Malta hija differenti għax permezz tal-introduzzjoni ta' Chapter 602 tal-liġi hemm tagħti l-lok li jekk ikun hemm ġenitur li jixtieq jagħti t-tfal tal-adozzjoni hemmhekk hemm proċess sħiħ li jiskatta mid-Direttorat tal-Child Protection u hemmhekk jibda jsir il-matching process. Però wkoll tagħti s-setgħa illi tfal li ilhom f'foster placement jew inkella f'djar residenzjali, jekk ikun sar il-proċess kollu u daw għandhom il-permanenza u żgur m'hemmx ċans illi jintegraw mal-ġenituri, hemmhekk ukoll wieħed jista' japplika biex jaddotta lit-tfal li jkun qiegħed jieħu ħsieb. Fi ftit kliem, fehmna l-liġi tal-adozzjoni. Għandek il-liġi li titkellem fuq il-proċess, kif irid isir, dak li aħna għandna nfittxu meta nkunu mill-kandidati tagħna, is-Central Authority li tidħol ukoll. U mbagħad għandek fuq liema klawżoli f'Malta meta jkun hemm adozzjoni lokali wieħed jista' jadotta? Min jista' jadotta? In-nies li jersqu lejkom għal kulħadd jista' jew inkella jiddependi jien naf minn xi età jew inkella jien naf ġeneru whatever? Bħala età irid ikollok 28 sena u d-differenza bejn dak li ser tadotta irid ikun mhux iktar minn 50 sena. Kulħadd jista' jiġi biex jagħmel l-assessjar, però mbagħad il-pajjiżi jeżiġu differenti, jiġifieri hemm pajjiżi li jgħidlek iridu jkunu koppja miżżewġin, hemm pajjiżi li taċċetti koppja omosesswali u hemm pajjiżi li taċċetta single, jiġifieri għalkemm tiġi għall-proċessi kollha ma jfissirx li tista' tapplika għal kull pajjiż. X'tip ta' studju jsir fuq il-ġenituri potenzjali li se jadottaw. Mela, l-ewwel li nagħmlu aħna huwa riċerka dak li jgħidulu l-poma test illi huwa digrit mill-qorti biex naraw li ma jkunx jgħat fuq il-ktib tal-pedofilija. Il-kondotta tagħhom eh, l-ewwel ridu jiġu stħarriġ intensiv ta' madwar tmien sezzjonijiet għax aħna qegħdin nieħdu ħsieb tfal bi trauma, ġifier mhux lakemm se tadotta. U mbagħad minn hemmhekk isir il-home study report li huwa rigoruż, għandek assessjar ukoll minn psikologa, testijiet tad-demm, tkellem ir-referees, wara li jsir ir-rapport imur quddiem l-adoption board u hemmhekk ħa jkun il-proċess jibda eżatt. Ejja nitkellmu issa dwar it-tranżizzjoni tat-tfal. Għax nimmaġina li omm, għalkemm hija xi ħaġa pożittiva, hija forma ta' trawma wkoll, le, li ħa jibdlu l-ambjent? Dependi, l-istess jekk hux Malta jew barra. Barra kull pajjiż għandhom proċedura differenti, hemm min irid jitla' xahar, hemm min irid jitla' xahrej, jiddependi ovvjament il-pajjiż x'ikun iddeċieda. Malta għandna daqsxejn iktar il-libertà li nistgħu nagħmluha bil-mod skont il-bżonn tat-tfal importanti. Fil-qosor, għax qed naslu lejn l-aħħar. Kif tkun eliġibbli biex tiffosterja? Ikollok il fuq minn 23 sena, kondotta nadifa, tiġi minn hemmhekk u mbagħad għan nibdew nistaqsu kull mistoqsijiet. Diġa rispondejtieli imma jsir training mhux hekk għal dak li jixtieq jiffosterja wkoll? Ija, jsir training intensiv qabel u anki wara nagħtu sapport sistem sħiħa u training għax ovvjament il-proċess huwa wieħed diffiċli. Kif iħossuhom it-tfal mal-ġenituri? jidħol ukoll mal-ġenituri adottivi jew fost li qed jiffosterhom, tidħol into konsiderazzjoni? Nagħmlu deċiżjoni tajba bejn fostering u adoption, ħalli ma nħaddux. So jekk fuq fostering, jekk għandek tfal jedun f'djar residenzjali, hemmhekk ħa naħdmu ma' tfal naraw ma jekk jixtiequx ikunu familja u nippreparawhom ftit ftit. Jekk għandek bżonn post ta' placement dak il-ħin stess għax ħirġa care order u l-pulizija tgħidlek għandek bżonn, hemmhekk ikun hemm il-matching process qabel fejn naraw xi bżonnijiet għandhom tfal u xi skills u ħiliet għandhom il-foster carers. Abbażi ta' dawn aħna nimmeċjaw. Jekk tiddeċidi tagħmel dan il-pass li huwa pass kbir, il-Gvern jgħinek Mela, fil-każ tal-fostering għandek iċ-child in care li bħalissa huwa bi 20 fil-ġimgħa. Jekk tkun qed tuħu tfal, tuħu ħsieb tfal bi problemi ta' mġiba jew ta' medika, hemmhekk għandek specialized fostering allowance li huwa ikbar. Jekk se tadotta, għandek sa 10,000 grant minħabba l-ispejjeż minn barra u jekk ħa tadotta minn Malta hemmhekk għandek sa 1,000 grant li jagħti. Tajjeb ħafna. Niżżilha ħalli tkun għal għaqthom. Prosit, grazzi tax-xogħol siewi li tagħmlu tagħmlu għaliex it-tfal ħaqqhom dejjem dar sabiħa. Minn hawn inħajru n-nies biex jidħlu għaliha di għax hija l-ikbar opra ta' karità naħseb li wieħed jista' jagħmel. Hu għandi tad-depp inti dik tad-depp imma di għandi. Ta, grazzi ħafna. U jekk tridu lil xi ħadd minflok Laura hawnhekk ibagħtulna hawnhekk. Narawkom.